Naawuni ni ti tum o tuun shɛli ka di nyaɣisa ka viɛla, di tumdi ka dama ti tɔɣisili n-kahigili zaŋ ti ti mabiligu ka yi gba diri di anfaani. Never and ever lose hope to make it in life. Daadam ŋuna miri ka a yɛli ni kadama nyin di bɔri ni a go ka daa try n-ŋɔ ka di bi nani ka a bɛn yihiri tahima chɛhima chɛhima miri ka a yihiri tahima a gɔri kam puuni. Chɛɣu n-nyɛla yɛtɔɣ shɛli din niŋ. din tooi niŋ daadama ni lahaʒibu ka bi mi Naawuni lahaʒibu. Niriba bela silimiin tiŋa n-yo lɔbi zuɣa n-di bɔri ni kadama bɛ nya gbana o be silimiin tiŋ maa o ka o kuli yo laɣim maŋa ni o nya gbaŋ. ka bi nya ka niriba shɛba ka bɛ di tim m-bɔri gbana zuɣu yuuni gbana ka bɛ nya ka lala niri ŋɔ maa ka ŋuni kuli nya tɔrisi visa kamani naa tɔrisi malidibo pam zaŋ chaŋ a yi bɔri ni a chaŋ tɔrisi visa. baa yaa yɛn shɛyi ka like ŋɔ all platform nima a chaŋ ti page maa zuɣu sweet Africa TV n tɔɣisiya zaŋ chaŋ ka ma silimiintiŋ gbana ni bɔri shɛm in ma ka a ti tim ka bi ti a gbaŋ bee in ma bee bi ti a gbaŋ ka a bo lahi ŋun yɛn nyɛli ti a lawyer a bi nya alaafee kukoli nyɛla ka a bo paɣa hee m-mi tɔɣisa kadama mapiriba ni ti baŋdi kadama silimiin tiŋa binshɛɣu din kuli nyɛ so shɛli din kuli niŋ izi ka nya m-paɣa bee doo ka a yɛn bo gbana ka di kuli nyɛ izi zaŋ zaŋ ti a pirigu dini n-nyɛ a paɣa paɣa paɣa paɣa.

ka daliri niŋ ka bɛ ti ti o message n yɛl o binshɛɣu bɛ ni daa niŋ la n ŋɔ n-niŋ ka di zuɣu kuli chɛ ka bɛ na wula ka bɛ ti o gbana direct ka o yiɣisi n-kana ni o ti yuli o bia straight. Lala bini ŋɔ maa di nyɛla binshɛɣu din pun niŋ niŋ ka ni yɛn niŋ. Din dahi ka n yɛli lala maa, a yi mali silimiin paɣa ka o be America bee ka o paai di bala, a di yɛl o ni o tima invitation ka a kana o sani. Hal nyin n daa yi kpaŋsi silimiin paɣa maa bee silimiin doo maa ka o kana ka a min o ka puli ti kpe, ehe, ka Naawuni yi yura, tɔ! A gba zaa be kɔŋ ha ka chɛ ni yɛla yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa di mi n-niŋ. Ni yɛli nir na mi n-niŋ maa, di mi n-niŋ m-moli ta tiŋgbani ni. ka laa niri ŋɔ maa ka Iceland ŋɔ bipuɣimbila ka o yiɣisi n-chaŋ Malta holidays ka o mini Malta nachimbila ka laa niri maa gba ka o tom ka gbana gba o ni ka gbana ka o min o ka bɛ laɣim taba ŋun paɣi ŋɔ hotel ni bɛ mini bu shɛm ka o ti labina ashike o ni kuli labina maa o picki mi maa a ni yɛli o ni picki maa di daba ashɛm ka o niŋ wula. Ka yiŋɔ maa ka bɛ ti bɔh o, ka o yɛli, N ŋɔ n-ŋɔ, n-ŋɔ n-ŋɔ. O mi mali lala nir maa kɔntahi di binshɛɣu kam maa zaa ha. Ka bɛ pɔha yooi taba. O mi ni daa pun be nimawaraa ka gbana, ka bɛ ku niŋ binshɛɣu kam n-kpuɣ o na direct ka o kana kpɛna ŋɔ, o min o dɔɣili biɛhi ayi zuŋɔ ti ni ʒiya ŋɔ. di zuɣu lala maa suhunla a daliri ni bɛ shɛli ka Naawuni mali a bukaata di zuɣu di biɛni a ni tooi zaŋ invitɛshin di tumi ka a bɛ yiŋa ka a kari a ba alasan ka bi kari a ma samata din yɛn chɛ ka silmiin tiŋa paɣa na ku mali yaa Din dee n-ʒe ni a chaŋ ti di tim, ka tim maa nyɛla wula a ni ŋɔ n-ŋɔ ŋɔ maa. Din dee ku niŋ ka di nyɛla a malila paɣa, n nyɛla paɣa, hee, ka puli din dee ku kpe. Paɣa maa ŋun dee ku pihiki ka a mini o ku laɣim taba n-daa nyi ka puli maa ŋun dee ku pihiki di ni a mali. Silimiinsi maa mi gba zaa bɛ nyɛla gbansabila, bɛ ni niŋ ba niŋdi shɛli ka di zuɣu che ka bɛ gba zaa ka bɛ ŋubiri kwayanima n-ŋubiri D10, n-ŋubiri D20. So bɛni, a miri o ni kpe tab ni la hali ka puli bi niŋda, ka di nyɛ o kpa zaa shɛlila da n-nyuy tima domi o mimi ni ka dama a min o bia ŋun nɛɛ ku kana bee puli kpuɣiya dooli nyɛla a yɛn nyɛla gbana di zuɣu bi gba mi la lala bini maa yɛla ka nyuri tim maŋa maŋa din yɛn che ka o gba wii na. A ku yɛn nyaŋ ka so beni ka o kooli o daalifa yiŋa n-kooli o paasita n-kooli o ninkurugu ni o na nyɛla silimiin so na o suhimi Naawuni ti o ka o nya nasara. Nasara maa ni ku nyɛ shɛli m-bala ka puli niŋ hii di zuɣu so beni o malila vuwa kamani ti ban ku chani ŋɔ bɛ gɔri yɔɣu ŋɔ especially a ni nya Gambia nima. Senegal nim ŋɔ a ku nyu ŋɔ ŋuni n ku sabigi ŋuni n ku biɛ lala ka nyɛ lihi gba ka a ni tooi viɛli galo amaa ka a nyɛ bipuɣunsi bee paɣa shab ban kumdi o zuɣu dizuɣu bi ni dii bi tiri bi maŋ wahala ni o kana silmiin tiŋa ka di ŋmanila ŋɔ ŋɔ ŋɔ tim maa dibu maa gba ŋun dii bi baŋ sabiri kpɛri n kpɛ ŋɔ n kuli niŋla silmiinga ka o zaŋ zaŋ doɣi ka chɛ ŋun chɛndi n nyuri o vari roba shɛŋa ka n bimbolo na ti tooi gbana ka bi shab ku mali laa bukata nim maa chɛ ka bɔra di zuɣu a yi mali niya ni a ku ka di nyɛla a yɛn chɛŋa shikuru n nyɛ a bɔri nyoɣu ka a yɛn ku silmiinsi bi wii ni bi paɣaba so din dee niŋ ka di nyɛla a mini a paɣaba fuwa a silimiinsi vuwa ka chɛ bɛ gba zaa alizinnim nya ba. Zuŋɔ ŋɔ ka a yi ku nya bipuɣimbila maa zuŋɔ advice ni mali tiri ambala maa zuŋɔ ŋɔ ka a yi ku nya silimiin maa zuŋɔ ka o zaŋ zaŋ chaŋ o yiŋ zuŋɔ n-ti yɛli ni kadama a min o yi laɣim ma nyamiri ka a yɛl o ni a bela Asɔrili nyini doo maa bee ka a na ku zɔri vi silimiinsi. bi ka la afiu ka di ŋmani la o nyaa la zuŋɔ ŋɔ ka a miri o di tu ni kadama yi did niŋ anfaani ba o zari vi silmiinga niriba ni to a ni tooi ku nya o zuŋɔ ŋɔ yuŋ ŋɔ nɔɔ ka yi mi ti tabi kilapi nɔɔ yuŋ maa nɔɔ ka yi zaŋ zaŋ tabi kuli n chaŋ ti ku tabi daanfaani. Yi chaŋ nyingurigi maa maŋa, Naawuni ku yu a ka a niŋda, bɔ a niŋda. Hɛ, so ni tooi yɛli ni ka dama ni zina ka a niŋda, ka kara ka suhiri Naawuni, a yi ku niŋmi di ni a fiila, di dolibu yɛliya, zina m-bala maa, ni bi viɛla, Salaatu Ala Nabi Kariim jimbu yɛla ni, ka niŋ a ni yɛn niŋ shɛm nyɛ gbana. Tramelt daalifa so n-daa beni kpɛna Germany. O ni daa ku advise ti o ya zuŋɔ yi nya ti ka ti zaa mali loorinima ka yiŋ polo ka niŋ fisabilillahinima ka ŋun bɔri jiŋli ka ti tooi sɔŋdi ba. Ti pirigi nyɛla ti zaa ni daa kana ti daa bi dɔni. Ti daa niŋla nimo m-bo gbampiɛla paɣiba. n zaŋ ba zaŋ nyɛ gbana ka zuŋɔ ka yi gba ti kpɛri ti ni maani maa dizuɣu mam yɛn yɛla ni yi ʒiya n niŋdi naafiila nima bee n karindi Kur'aani yisimya silimiin tiŋa binshɛŋa din bɔri gbana n bala maa dizuɣu ti ma bia ŋɔ maa o niŋla saha ka di nyɛla o ni kuli kana maa tourist visa ka o daa zaŋ kana. ka Naawuni chɛ ka o nyɛ silimiin paɣa ka o min o chaŋ o yiŋa n-ti di tab daanfaani anfaani maa ni di naagi ka Naawuni chɛ ka paɣa maa ka ŋun kuna yiŋa ka bɛ na chaatiri taba ka peekibu peeki ka zaligu maa ka di wuhiri ni kadama do so mi na bi o kana ti yuuni o bia so ŋun ŋɔ pa piligu di mi pa bahigu Hee, hali so daa ti yi Italy n-chaŋ America, o mali la puu ka chaŋ nti puhi so hee ka ka niŋ wula? Nimaani maa ka dɔɣim maa kparig o ka o dɔɣi. Di daba a shɛm ka lan zaŋ o bia lan labi na Italy. Ka bɛ ti lihi system maa puuni bia ŋɔ bɛ daa dɔɣila fɔŋ yaaka zaa. O yi tɛli niriba maa noo ka lɔɔ maa wuhi ni bɛ chaŋ ti zaŋ o na, o nyɛla America citizen bɛ ni kuli dɔɣi o nimaani maa. Di zuɣu n life time ŋuliŋɔ maa pahirila buta ka nyɛli maa hee di zuɣu di beni hali Senegal bini lala guy maa ŋun bɛ mi o ŋun nyɛla Ethiopia nira ka o daa kuli kala yiŋɔ na hee six months school. ka o mi yiŋ o bipuɣimbila, ka bɛ ti niŋ ka puli kpe, ka ŋun naai o shikuru ka chaŋ ka bia maa puli kurigi, ka ŋun kuli ka bɛ chaŋ ti ti o gbana ni o kulim ni o kamina ti yuli o bia, o ku kana bɛ ni ti o la gbana direct, so daliya din tahili ka ti ma bia maa ka o zaŋ visa n-zaŋ kana. ka kuli yiŋa ka bɛ ti tooi gbara ka o yiɣisi labina ka tibi nyɛli because of o ni kana ka o mini paɣa maa ti dɔɣi ŋɔ maa dizuɣu di ni yɛn niŋ ka di nyɛla a zaŋla silimiingi America gbampiɛlli n kana ka a ti zaŋ o zaŋ ti pua ɛɛn ka o labi too m bɔmbɔ ashee amaa di zooya pam ka di nyɛla ŋuni Gbanpiɛlli maa ni kana yiŋ polo ka Africa na n-ti zaŋ paɣa n-zaŋ ti pua di niŋdi tom pam ni nyɛ m-bo o shee amaa di ni yɛn niŋ ka di nyɛ yi zaa daa nyɛla paɣa ka a mini o kpɛri taba ni o email o binshɛɣukam ka a deei li ka o yi chaŋ ka puli ti kpa a di ka yɛtɔɣa shɛli a ni yɛbo di yi nyɛla paɣa maa biɛla silmiin tiŋ ŋun nyɛ paɣa di bi nii diri ni bi yɛli ni dna tɛst ŋɔ amaa di ni nyɛla ka nyɛ n paɣa ka a mini o niŋ lala ka o ka yiŋa ka di nyɛ o labimi ka a yuli ni din kana lala din ŋɔ ŋɔ bɛn bori ni bi niŋ dna tɛst n nyɛ nyaa iin Nyini paɣa ŋɔ maa ni yeli yɛltɔɣa shɛli ŋɔ maa yɛlimaŋli shili nyɛli bee hee di zuɣu mabiligu gɔrim yɛltɔɣa so shɛŋa din doli n nyari gbana bee n tiri gbana ka di nyaŋ soochi di puuni zaɣ yini ka n yɛli ŋɔ maa a ni tooi ku be yiŋa ka bi chaŋ silmiin tiŋa ka a mini silmiingi yɛla ku kpɛri tabi ni kpɛ ni kpɛ n ŋɔ ka a niŋ wula ka a nyɛli ka a ni labisi ti ma bi so bɔhigu bɔri a ti bɔhi ma di nahi shɛli ni o nyɛli silimiinga ka o mini o chɛ a tiri taba ka ŋun di bɔri ni o bo so bank account n di niŋ wula n di da ticket zaŋ ti lala niri maa ka o di kana ka m bɔhi o a nyin gba zaa mini o ni ku beni maa ka di nya a mali la silimiinga ka o bela silimiin paɣa.

puuni luɣuli kam ka bɛ a ni dikiti niriba pam mi laa biri maa a yi bɛ Ghana ka mali liɣiri a visa card puuni ka so bɛ America bee China ka bɔri na da tikiti zaŋ zaŋ ti o nyɛ ka o yɛn ni dila laa niri maa information o passport o yuli o binshɛɣu kam o information ka zaŋ zaŋ kpe n ti ti o tikiti ka sɛndi li niŋ ti o email. Kaman ni bɛ yiŋɔ ŋɔ, ka di nyɛla m ma bia n-nya, m paɣa n-nya, n tizɔr paɣa n-nya, ka a yɛn kana, a pun malila passport ka nyaai visa yɛn kana bee ka yɛn chaŋ? Ka n nyɛ m mali laɣiri, ka n nyɛ gbabi laɣiri maa, kaman a ni tooi ku zaŋ laɣiri maa zaŋ niŋ ma n daa account ŋɔ puuni ka n zaŋ a zaŋ niŋ kaman ʒini kpɛŋ ŋɔ. ka da ticket maa zaŋ send na email zuɣu ka ticket bala maa so miri ka chɛ ka so scamma ka di ŋmanila eh, naɣila ŋuna n-ku deei di nyini maŋmaŋ ni tooi dali an yehibo di niŋdimi lahiʒibu Ti mabiligu pirigili a bela yiŋa ka boli lee tahili ka a bi bɔri ni a chaŋ ti yoogi bank account a chaŋ ti yoogi nyɛ maŋmaŋ bini n-nyɛli di ka muɣisigu shɛli saha shɛli kam a ni bɔri a ni tooi zaŋ n-ku a bukaata ka bɛ yɛla ni a yiɣisiba n-chaŋ ti niŋ nyɛ maŋmaŋ. bank statement laɣasim laɣari soŋda ka bi bɔri laa niŋdi ka chɛ ka correction maa nim dira alaari a paɣa n bala ka a bɛ gɔri lɔɣu kpaŋsi maa paɣa maa ka o yogi bank account hali dina ku nyɛla a sɛndiri la laɣa shɛli ni o zaŋ ku bukaata shɛli ka o na bɛ zaŋ zaŋ ku yiri n dala bihigu yiri la ka na zaŋ laɣari maa laɣari maa ka o mali zaŋdi o daa account maa puuni di bilidiri o bank statement n bala maa a nyɛ o dini maa zaa di soŋdi mi. Di zuɣu as usual ni ku yɛn yɛli shɛm zaŋ chaŋ ti ma bia maa polo zuŋɔ dabisili ŋɔ maa nyin gba zaa a ni tooi niŋ nasara miri ka a yihi tahima ni a niŋdi binshɛɣu kam puuni a yi mali vua paɣaba vua afa yɛn taali a vuu maa doo yɛn taai zuu maa Dagban doo yɛn taali a vuu maa vuu n-li ka di niŋ vuuri kpɛma silimiinsi zom na ti di chi paɣaba zom na ti di chi silimiin dabba zom na ti di chi nimpɔbi ka neegi kpe ni kpɛŋ ŋɔ naɣa ni tooi ku yu a ka nyini ni ku yɛn gbaai so a ka a ku gbaagi silimiin ninkuri liɣiri lana di naan maa saha shɛli Najeriya nim ŋɔ ni koodivuwa nim ŋɔ. Ka mɔnsi ŋɔ bɛn kanna maa bin shɛŋa bɛn daa mali nyɛri gbana m-bala maa di zuɣu Nigerianim ŋɔ bɛn ŋɔ n-ku mali li ka di nyɛla o ni ku kanna maa o bɔla soli ka di nyɛla yiŋ polo o laamba zaaha pun chami ka bɛ chaŋ bɛ buɣa ni suhi suhi bɛ daadɔyanima din yɛn chɛ ka o ku nyɛ silimiiŋga ninpɔb ka neegi n-zaŋ nya o gbana di zuɣu. silimiin tiŋa Gambia nima Senegal nima bɛ nim maa zaa ha hali bɛ kuli mali silimiinsi ŋɔ shɛba ɛɛh n yi kpɛri la n so m mali o ŋuni n kuli nyɛ silimiinga zuŋɔ ni bɛni n suhi o ninpɔbi ka neegi n suhi o binshɛɣu o yɛn tooi limi ka di niŋdi ti ni baŋ ŋuni lahaʒibu bɔraa ti yɛlima hɛɛh niriba a ni man chɛ ka o ti ba lala bukaata m mi a yɛn man bi bɔra di zuɣu di bukaata nim bɛni. ka di kuli nini pɔbi ka nyɔɣu ku nyɛ silimiiŋa n-ku suhi binshɛɣu hali ŋɔ ni tooi ku chaŋ silimiiŋa sani zuŋzuŋɔ o lo ŋɔ ni o chaŋ ka o min o ti dɔni o yiŋa silimiiŋ maa yiŋa ka o tom kpɛl o ni bɔri alaɣiri ni ŋɔ ka silimiiŋ maa lan tom tumdi bahi di nib maa zaa ha silimiin tiŋa din maa neei shili ka naan gu din maa neei shili ka naan chɛ di ka a di zani waa n-deei n-dii nya ka di yɛli ni kadama nyin bɔri ni a gu gɔrim mali ni shili ka gbubi adaashili ka Naawuni pala nia ka a yiɣisi n-chaŋ ti paagi n yuli m-booni Mister President on social media bɛn sɔhimi like share